גייטס ארויף אויף משניות און אויף תורה און אויף טבילה בפשט, עסטס און טרינקטס און און און היט שבת, קענסט דיך מיט שבת קענסט דיך האבן אלע ברכות קענסטו באקומען דורך שבת, ניין וואס וויסן שוויעצט ח פאר חנוכה פאר חנוכה אנשטאט צו זאגן פאר בחורים גיי אהיים צינד חנוכה לעכט צינד אן חנוכה לעכט אזוי ווי די ביסט למטה מעשרה טפחים ביינאכט אינדרויסן ביסט א שד גיי אינדרויסן מקום רבים שיסערייבן שדים רוחות אפילו ביסט אזוי ווי די שטייסט און די גייסט צינד אן חנוכה לעכט, שטעלט זיך אויף אן רעדן, אה, ס'קומט חנוכה און מ'איז ביזי מיט קוויטלעך, און מ'איז ביזי מיט משפחה פארטיס, משפחה מסיבות, דאס איז, די יוונים האבן דאס, די יוונים האבן געוואלט אריינברענגען חנוכה מסיבות, די יוונים האבן אריינגעברענגט, וואס, יא, פריי דיך אז ער וויל נאך קומען צו זיין משפחה.

איך זאג דיר אלס קינד, לאז די קינד האבן זיין צייט מיט די סנעפס, מיט די מיט די אלע אלע זאכן, ער וועט ווערן עלטער ער טאר אויך זאגן פאר זיינע קינדער אז מ'טאר עס, וואס? ניין, אלעס מ'טאר נישט, מ'טאר נישט, די ימים טובים זענען ביטער, און נאכדעם וואונדערט מען זיך, וואס טוט מען מיט די חינוך, וואס טוט מען? לייג נישט צו, ס'איז דאך אזוי שיין, תורה, מצוות וואס דער אייבערשטער האט געגעבן איז אזוי שיין, זאל יעדער בחור וויסן, שטייסט אויף צופרי, גיס אפ נעגל וואסער, פארוואס זאל א בחור נישט אפגיסן קיין נעגל וואסער? איך האב שוין סיי ווי, איך האב שוין סיי ווי אנגערירט די עץ הדעת, מעג איך שוין עסן? איך בין סיי ווי א גארנישט, די אייבערשטער דארף מיך סיי ווי נישט, איך האב געהערט פון אלע מלמדים, אלע מגיד שיעורים, אלע מענטשן וואס האבן מיר געזאגט אז איך בין שוין פארפאלן, זאג מיר ווי שווער איז אנצוגרייטן פאר מען גייט שלאפן א טעפל וואסער, צופרי שטייסטו אויף גיסט אפ, וואס האסטו עפעס צוגעלייגט ס'קאסט געלט? וואס? פארקערט אז מען לייגט דאס אריין, א מלמד לייגט דאס אריין אין קינדער, א מגיד שיעור לייגט דאס אריין אין בחורים, איז אפילו שפעטער, מוהראש האט פארציילט אז אמאל איז געקומען עפעס א בחור צו אים, עלטערן האבן געבעטן אז מען זאל, זייער זון איז אפגעפארן און האט זיך געשמד'ט, איך ווייס נישט וואס געשמד'ט, מען קען זיך נישט שמד'ן, אבער משוגע געווארן, ער קומט שוין מיט א, מיט א, מיט א שעיסיווער, מיט א ציילער, מיט א קייטל, אז מוהראש זאל רעדן צו אים, און מרש זעט ווי ער קומט ער גייט אין ער דארף אין בית כסא זאגט ער פאר מרש ער גייט אין בית כסא קומט ארויס אין בית כסא ער גייט שוין מיט א ציילע ער זוכט ער פרעגט מרש ווי דא א טעפל ער זוכט א טעפל זיך אנצוגרייטן זיך אנצוגיסן נאכן בית כסא לא מען גיסט זיך נישט אפ מיט א טעפל א גוי גיסט זיך נישט אפ מרש זאגט ער האט באוואונדערט אז דער האט געמוזט האבן גאר גוטע מלמדים וואס האבן עס אזוי אריינגעלייגט אזוי געשמאק אלץ קינד אז ער כאפט אפילו נישט אז די אז די טוסט שוין נישט אנגעריסן די טעפל, די ביסט שוין א גוי, די וואס גיסט דיך אפ מיט א טעפל, שטעק אריין א פינגער, אזוי א איינער וואס האלט שוין נישט קיין אידישקייט געט דיך סתם א וויש אפ. זעט מען אז מען לערנט דאס אויס פאר קינדער און בחורים, לייג נישט צו, יא, שבת זאל ער אינדזשויען שבת, שבת איז עסן און טרינקען, שבת איז עסן און טרינקען, יא, יום טוב איז חצי לשם חצי לכם, פיין, לאז אים מאכן די חצי לכם, ער וועט שוין קומען נאכן דאווענען. ניין לייג צו לייג צו לייג צו איך האב נישט געפארציילט די מעשה וואס איך האב געזען א בחור האט מיר געוויזן א א א א קליפ א נישט א פיקטשער א פיקטשער א פיקטשער פון א בחור אין ארץ ישראל שטייט ער מיט א סיין און עס שטייט איך הייס אזוי און אזוי איך בין געווען א יונגל איך האב אויסגערעדט אינמיטן מגילה ליינען מיין טאטע האט מיך גענומען איינגעשפארט אין סעלער, בעיסמענט, א גאנץ פורים האט מען אוועק גענומען פון מיר, פורים איז דאך דער חלום פון א יונגל, א יונגל טראכט פורים עס גייט זיין מען גייט מאכן סנעפס און מען גייט און מען גייט וויאזוי הייסט עס נו מען ציט עס גייט זיין מוראדיג און מען גייט שרייען אויף די גאסן מען גייט ספרעיען די ליינס, איך א יונגל נו דאס איז זיין יום טוב, האט ער אים איינגעשפארט א גאנץ פורים, שטייט ער מיט א סיין אפגעשריבן די מעשה און יעצט בין איך אוועקגעלאפן, שוין, איך בין, איך וויל נישט וויסן פון קיין אידישקייט. שוין, האסטו צוגעלייגט. ער האט אויסגערעדט אינמיטן מגילה ליינען, לייגט מען אים אין א סעלער. האסטו צוגעלייגט צו אידישקייט. האסט, האסטו אים געגעבן א מעסעדזש אז אידישקייט איז ביטער, אידישקייט איז רציחה. פיין, ער קען עס נישט נעמען. אבער ווען דו זאגסט, א יונגל, א יונגל, נו, עס איז מחנך זיין צו הערן מגילה ליינען, ער האט אויסגערעדט, עס איז מסוכן, נעקסט טיים הערט מען, רעדט מען נישט אויס. וואלט ער געבליבן א ערליכער איד. די, מ'ווינדערט זיך, וואס גייט פאר היינט? ער זאגט מיך פריער ער ארבעט ער ארבעט אין אין קאנסטראקשען העניך און מען קומט דעליווערן סחורה אבער ס'איז ווער קומט דעליווערן היינט קיין שכלים די רעדן היימישע אידיש בחורים זעען נישט אויס אינדרויסן ווי קיין אידן ער זאגט מיר אזא פלייץ פון פריער זאגט ער מיר איז אין אפיס איך גרייט זיך קיינמאל נישט אן וואס צו רעדן איך רעד די דרשות וואס איך הער וואס מענטשן רעדן מענטשן רעדן אפאר ווערטער שוין מאך איך פון דעם א דרשה יעצט זאגט ער מיר אויף די גאס אלע דעליווערן אלעס איז בחורים אן בארד אן פאות זעהסט נישט אז זיי זענען אידן פארוואס ווייל מען לייגט צו, כאפ א שמועס מיט דעם מיט דעם בחור וואס דו רופסט אן שייגעץ, עס איז ער, ער האט גארנישט קיין שייגעץ, א גאלדענע הארץ, ער איז אויסגעמישט, אקעי יעצט איז שוין שווער, יעצט הייב שוין אן צו רעדן מיט אים שטאטליך, ער איז זייער זייער זייער די נערוון זענען זייער צושפילט, זאג אים וואס, יעדן תפילין, דו קענסט נישט האבן דיין אלע שוואוילטאגן מיט תפילין? דו קענסט נישט האבן דיין חיים טוב מיט פארקערט טון תפילין צו פרי, סתם מאכסטו, וועסט דיך פילן גוט, איך פיל אה, איך בין נישט, איך בין צוגעקלעבט צום אייבערשטן, איך גיי ציצית, נו, ציצית שטערט עפעס צו האצקענען? פיין גיי איך א באקוועמע ציצית, שבת, פארקערט שבת איז דאך אזא געשמאקע צייט, מען זיצט מען עסט מען זינגט צום אייבערשטן, אזאנע גוטע, מען זעט מענטשן אפילו וואס זענען בכלל נישט אזוי אזוי פרום זיצן שבת, און מען קען זיצן קוים זיצן שבת ביינאכט, און מען זינגט נאך א ניגון פונעם אייבערשטן, נאך א ניגון פון שבת, אה, האסט א שייכות מיטן אייבערשטן, די אייבערשטער העלפן אז קיינער זאל נישט צולייגן פון ענק, פשוטע איד, זיי א פשוטע איד, א פשוטע איד דאס איז די גרעסטע מדריגה, איך שטיי אויף צו פרי, איך גיס זיך אפ נעגל וואסער, איך בין זוכה גיי איך אין מקווה, אני ש לויף איך אין שול, איך כאפ א מנין איך טוה אן תפילין, איך זאג איך דאווען, איך נעם א סידור איך דאווען, פשוט. אז איך בין זוכה נאכט נעם איך א חומש, אביסל חומש יעדן טאג, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי פון די וואכעדיגע סדר, אזוי אז ס'קומט סוף וואך, איך האב געענדיגט מעביר סדרה זיין. מהרא ש פלעגט אייביג זאגן, א וואך וואס מען איז מעביר סדרה, וועט יענע וואך זיין א סוקסעספולע וואך, א וואך וואס מען איז נישט מעביר סדרה, קענסטו גוט קוקן, עסטו האבן א שאדן. האסט געקויפט א נייע פאון? ס'איז אראפגעפאלן, געכאפט א קרעק. וואס? וועסט נישט גוט קוקן, זע, ס'איז שוין בה בסדר געווען די וואך. האסט א קאר? שוין, ער קומט, ער גייט. ער האט אריינגעקראצט אין א צווייטן, ס'גייט אים יעצט קאסטן אפאר וואכן וועידזשעס. ער וויל נישט קלעימען זיין אינשורענס. זיי מעביר סדר יעדן טאג, אביסל חומש. ווער רעדט נאך פון משניות, א פרק משניות, צוויי פרקים משניות. פארשטייסט נישט די משניות? זאג, זאג, האסט א מויל, זאג, זאג, א מים איז א כהן אין עז שמע בערב איז משהש א כהנא נאך נאזן, כ'וואלט זוכה געווען צו לערנען, איינער וועט קומען זאגן בע, ס'הייסט נישט געלערנט, דער רבי זאגט אז ס'הייסט געלערנט. סאו ס'קומט אויס דא א וויכוח מיט א צדיק פון צוויי הונדערט און פֿיר יאר צוריק, א אייניקל פון בעל שם טוב, א בעל רוח הקודש, און דא האסטו איינעם וואס דו ווייסט נישט ווער ער איז, און און ער זאגט אז ס'הייסט נישט געלערנט, נו וועם דארפסטו, וועם דארפסטו אויסהערן? ס'קען איינער נו ווער איך זאל צופאלן פון אים? נעם א משניות זאג פרקים משניות זאג, דאס וואשט אויס א מענטש, די תורה וואשט אויס א מענטש, עסטו זען ביי דיר א חילוק א טאג וואס דו זאגסט משניות, עסטו פילן אביסעלע נאנטקייט צו די אייבערשטער, נאכדעם אביסל גמרא, מאך דיר א שיעור אין שס, אפאר שיעוריז א טאג, נאכדעם שוין, א בחור ער גייט ארבעט, ביסטו אין ישיבה וואס איז א חילוק, אבער ווארף נישט אוועק דיין אידישקייט, ווארף נישט אוועק די אייבערשטער ווייל מען האט צוגעלייגט אויף דיר, אז די אייבערשטער העלפט מען וועט זיך אזוי פירן ווי פשוטע אידן וועט מען זוכה זיין יעצט צו מאכן א ריכטיגע הכנה אויף שבועות און ס'קומט יעצט די הייליגע יום טוב שבועות קבלת התורה וואס יעדע יאר קומט אראפ נאכאמאל די זעלבע הארע נאכאמאל מען קען נאכאמאל פון פריש מקבל זיין די תורה פון פריש זיין א ערליכע איד די אייבערשטער העלפט מען מען זאל זוכה זיין צו אלע גוטע זאכן מנחה.